Ramduhthla ni ruk sang hneh leh sawmhnih leh paruk a ni a location kan han sawm deuh hlek a thawm ri deuh nuai nuai leh ngaihthlak hahthlak deuh mai theih a khawk deuh hlek bawk a amarawhchu chu hei tunlai mizoram chhungah thut rangsar tam tak politics a inbeihna hi a kal chho mek a. Lengpui ram hralh chungchang CBI chhui an cho thu political party hrang hrang ten an sawi a, tunah hei hma lakna an kal chho leh ta a, party hrang hrang MNF, zpm, MPC te chuan CBI chhui tir turin hma an la chho ta tih te kan lo hmu a, chutah chuan CBI chhui tir tura hma la theuh theuh an la inseh tawn nak nak reng a ni. Mnf in CBI chhuihtir turin CVO an ngen a, NPCC ten CBI hnenah FIR an thehlut bawk a, ZPM in CBI hnenah FIR thehluh an tum bawk a ni tih te tukin lam news ah hian kan hmu hlawm a. Indian Air Force, IAF, hnenah lengpui leh sihphir ram hralh hawhtir chungchangah, Nimin lam khan MNF chuan Chief Vigilance Officer, CVO, hnenah Central Bureau of Investigation, CBI, chhui tir turin an ngen a. MPCC chuan CBI hnenah FIR an theh lut thung a. Hetih lai hian zpm lam chuan vawiin hian CBI ah FIR an theh lut ve dawn nia sawi a ni. MNF lam chet dan hi han ngaithla hmasa phawt ila. Mnf chuan i min lam khan Lengpui ram IAF hnena hra lah Mizoram sawrkar hotu te an in hnam hnawih ngei nia a lan avangin CBI hnena chhui tir tura ngenna CVO ah an thehlut tih an tarlang. CVO hnena mnf hminga ngenna thehlut tu mnf legal board vice chairman Lalpianfela Chawngthu chuanin IAF hnenah lengpui ram hral kawnga dan bawhchhiatna nasa tak a thlen thu leh cheng veibel chheza sumret pariat vel zet tih ching pen a awm niin a sawi a. Mizoram sawrkar thunun theihloh CBI te chhuitir ngei a tul a ni, a ti. Mizoram sawrkarin December ni sawmhnih pariat sang ni sawmhnih pathuma Mizoram pumpui chu CBI te chhui theihna huam chhung Power and Jurisdiction Area a puang zuai mahse a hnu lawk June ni sawmhnih pasarih sang ni sawmhnih pali ah suit leh a nih thu sawiin Pu Lalpianfela chuan Central sawrkar hnuaia thawkte chauh chhui phalsak an ni a ti. Mizoram sawrkar hnuaia thawktute chhui theih tur chuan Mizoram sawrkar phalna lak hmasak zel a ngai dah let leh a nih thu a sawi. Mnf Legal Board Vice Chairman chuan CBI te chhui tir tura hmalam nghal theitu chu Mizoram sawrkar a nih thu sawiin Mizoram sawrkar inkaihhruaina ding laia Vigilance Department chu CBI hnena thubuai pe theitu a ni avangin CBI chhuitir tura ngenna hi Chief Vigilance Officer ni bawk Chief Secretary hnenah thehlu a ni, a ti. Pu Lalpianfela zawng thu chuanin. zpm Media Committee Chairman hminga CBI-a FIR theh luh tumna awm nia sawi chu Tlanchhe chunga mipui bum tumna nia sawiin sorkar kalphung pangai awm sa proper channel hmang ngam lo ruling party Media Committee Chairman hminga FIR theh luh chu thil kalphung a ni lo a ti a. CBI chhuitir tumna aiin politics thil taka hmai phihfai tumna mai a ni. Mi aa ni leng lo tan chuan a lang chiang nghal vek a ni, tiin MNF lam chuan thu chhuah an siam a ni. NPCC lam ve thung hi chuanin min khan lengpui leh sihphira IAF te hnena ram lei leh hral dan fel lo tak awmah CBI te hnenah chhui turin FIR an thehlut tih an tarlang a. He ram lei chungchang hi CBI te chhui tir ngei an phut tlat tih tarlangin NPCC chuan An sawi ang ngeiin CBI te hnenah General Consent pe turin kan ngen. February nili Sanghnih sawmhnih paruka Council of Minister meeting in IAF ten Lengpui leh Sihphir ram an lak chungchang ngaihtuah hovin an sawi ho zui nghal a. Mipui ten thu dik an hriat theih nan hemi chungchangah hian CBI koh luh nise an tih hi a vanduaithlak hle in kan hria an ti. MPCC chuan sorkarin anti corruption branch acb a police chhuanawm tak tak an nei reng chungin an ni ring zo lovin CBI kohluh a ngai an tihah hian Home Minister in a enkawl Home Department chungah rinna an nghat zo lo em ni? tia zawhna siamin-- Mizoram sawrkar hian a duh a nih chuan acb kal tlangin heng ram leh leh hralhna a a sul sutu ber a ngaih Henry Lalremsang a hlawnmual man tang eitu te chu a chhui chhuak thei tih an tarlang a ni. Hetiang thil chhui chian ngai tihnihnawh leh tur si in engvangin nge heng ram te hi hmanhmawh taka IAF in an enquire theih tura hmanhmawh taka hma la nge an ni tih chu an zawhna a nih thu tarlangin. Latvian sorkar hi an intiam ang ngeiin February thlar ral hma ngeiin CBI hnena general consent pe leh turin kan phut a ni, an ti. Zpm lam ve thung an ngaithla ve lei la. Zpm chuan thu chhuah siamin IAF ten lengpui leh sihphir ram an lak chung changah hian Zpm Media Committee Chairman Pu Bilalchan Zawa Revenue Minister hmingin CBI-a FIR an theh lut dawn niin an sawi a. February nili Sanghnih sawmhnih paruka Council of Ministers an thutkhawm zuaah khan thu hnufualin IAF ten Lengpui leh Sihphir ram an lak tur chungchang ngun takin an ngaihtuah tih tarlangin zpm chuan sawi ho zui nghal niin Mipui ten thu ti kan hriat theih nan hemi chhui chiang tura ngenna chu CBI a zpm Media Committee Chairman hmingin February ni ruk sang ni sawmhnih paruk hian thehluh ni se tiin an rel. Zpm chuan sawrkar hotu ten Mizoram mipui ten hemi chungchanga thu chiang tak an hriat thuai tha an tih thu tarlangin chuti rualin MPCC ten VUC chhui chian an lo ngiat ve ngawt mai chu thil kawng kal lo tak niin a lang. Tin, a kawng kal dik a CBI hnena direct a chhui tur a ngenna theh luh mai tur a nih laiin a kual thei ang ber a mnf ten Chief Vigilance Officer hnena ngenna theh luh an tum pawh hi chawlhsan mai turin kan ngen, an ti. Mnf chu chak zawka investigation kalpui a nih theih nana dik thlapa CBI hnena direct a. FIR theh luh lo ngaichang turin an duh tih an tarlang. Awmzia chuan dan dik takin CBI chhuitir turin hei hma kan la dawn a, mnf te hian lo ngaichang ro tiin an suihna te pawh a ni awm e. Awle CBI chhuitir turin party pathum te chuan hma an han la tlang chu a ni a. CBI chhuitir an tum dan hi a inang lo vek mai a. Hetihlai hian Pu TBCLL veng chhungah khan social media post ah CBI. Central Bureau of Investigation hnenah FIR theh duh dan tih kha hman deuh khan a rawn post a, Mizoram sarkarin general consent a pek tawh vangin heng a hnuaia tih dan eng emaw ber hmang hian CBI-ah complaint, FIR, a theh luh theih tiin a rawn post a. Mahni in lan in person Mizoramah dedicated branch a awm lo vangin Ka huti zawn hnuaia office ah mahni kal in thei luh theih a ni a, tin, lehkha thawn by post, fax hmang ten ziakin document kaihhnawih nen thei luh theih a ni. Tin, online website hmangin, CBI website a submit tip hmangin thei luh theih reng a ni, a ti a, link te pawh a rawn dah a. Email hmangin a thei luh theih bawk a, Corruption emaw cyber crime bik ah phei hi chuanin email address hmang hian document beh chhan nen theh luh theih a ni. Chutiang chuan theh luh theih dan hrang hrang kha a lo awm a. Kual deuh hlek a mipui mar dek chung leh mipui tan theih tur ang zawng leh khatiang khan hming lem emaw address felfai lo hmang a theh luh erawh pum a ni lo tih a ni. Awle tikhan an kal chho zel ang a an hma lakna te kan lo ngai chang ang a. Enge thil thleng mipui ten kan la hre chhuak thei tura a ngaila tun din hmunah hi chuanin party hrang hrang te hian insawi thiam an tum vek ni te pawn a lang a Marawchu press conference political party hrang hrang ten an nei kha ngun takin lo thlir ila an hmalak dan te kha lo thlir ila kumkhua atana hnam dang kuta-- Mizoram kan ram ngei lut tur leh kan ram hnam dangin a kum khua tan an nei tur kha tun sawrkar hianin ngai ngam lovin lendlease turin hma an la tunah hian Lengpuia ram hralh tuna kan buai mek na hi DC kutah Aizawl DC kutah a awm ta tih te kha a ni a. Ang te pawh kha ngun takin kan lo en a ngatin Purut Kima te pawh khanin press conference kha a han ko vak ang te pawh kha lo thlir kir leh ta ila kan channel ah pawh hianin kan han dah chhuak a kan lo hai let dawn nia tin congress lam te pawh thu leh hla tam tak an nei a chutiang chuanin neutral takin han thlir phawt mai ila an hma lak na te mipui ten an la hre chhuak thuai tur ah a ngai ila hei zat piam hianin a dan dik tak a FIR, CBI hnena an theih luh lo ngaichang turin party dang te pawh an han ngen a nia, an han challenge a nia. CBI chhui tir tum leh chhui tir duh theuh theuh an hmalak dan kawng erawh a inkual theih deuh a, a in ang lo deuh chu a nih hi. Engpawh ni se ka ti chinah khan kan han duhtawk kawng a sawi tur tam tak a awm a, duhtawk phawt ila an hmalakna te kan la ngaichang tlang zel dawn nia.